Без Тукка якларында, Арчада! Матур иттереп басады ди. Минем бер клиентым сораган иде, кая шундый кепка алырга. Менә Арчада. Романтичная музыка. Все как надо. Бер, ике, Эш! Та-да! Анцеплатно уже. Әйе, мында бесплат бирдем. Юбка, ә юбка тәңге. Без бесплатный манекеннар.
Сәлам, дуслар! Бу Идел яшьләр журналы һәм мин стилист Исмаил Сафиулов. Исмаил Сафиулов Казанның иң кыйммәтле стилисты. Шәхси кием брендын булдырган сөйләмендә Миша диалектын куллана. Без Тукай якларында Арчада! Биредә сезнең яратып өлгергән стилист авылда тапшыруның өченче чыгарылышын төшерәбез. Арчада стильный киенеп була микән? Шушы сорауга җавап эзләп карыйбыз. Киттек, дуслар!

Ну, шоурумлар, Арчаның киемнәре магазинларда инде. Шунда Белмим, хәзер честно говоря, мин анда барганы юк. Ярар. Значит, безнең э, максатыбыз шушы кибетләрне табырга. Дуслар, Арчаның стильле яшьләрен без педагогия көллиятендә эзләргә булдык. Кызлар, сәлам. Исемегезне әйтегез әле, зинһар өчен. Мин Зәлинә булам.
Зәлбина.
Зәлинә Альбина. Менә Арчада шул хәтле яшьләр, сез кая барыгыз да киенәсез?
Төрлечә. Төрлечә була инде. Э, төрлечә. Ага.
Иң топ. Топ. Кая безгә менә барырга? Аннам. Кая? Аннам? Аннам кибетендә.
Аннам кибете.
Лидер булырга.
Лидер. Лидер.
Инстайл.

Керәсең, киемне сайлап бирәләр, матур итеп киендерәләр. Э, син үзең шунда киенәсең? Әйе. Менә шушы образ шуннан булды.
Элегант, ну матур киенгәнсең, Рай, молодец. Кызлар, әйдәгез әле, мин сезгә бер эксперимент тәкъдим итәм. Бер шоурумга, берәр шоурумга барып, шунда сезгә образлар составлять итәм. Кызык булыр дип үмитләнеп калам. Яхшы? Яхшы?
Киттек. Киттек. Дуслар, безнең традиция буенча базарга да кереп чыгырга булдык. Арчаның базары нинди игрәк икән, әйдәгез карыйбыз. Исәнләрме сез? Без Казаннан килдек. Матур иттереп басады ди. Идел журналыннан менә килдек, э, стилист авылда дигән тапшыруны төшерәбез. Менә Арчада кая яшьләр кинер дигән сорауга җавап эзлибез. сөйләп китәсезме үзегезнең нәрсә сөйли инде миндә олы кешеләргә киемнәр яшьләргә менә напротив радуга дигән регина дигән кызда шунда баргамы яшьләр киемнәре теге баштан первый ишек второй этаж алланың рәхмәтләре яусын исемегез ничек лилия апаең лилия апа алланың рәхмәте яусын
Монда да бар икән. Мине бераз кешеләр курка ахрысы монда. Сәмсез. Вот. Егетләр физкультурага монда җөриләр точно. Менә аларның өчен спорт товарлары да монда бар. Спорт форма. Романтичная музыка. Все как надо. Все для вашего удовольствия и вайна. Рәхәтләнеп киенеп примерять итеп була. Китек моннан. Әйдәгез Регинага керәбезме, җәмәгать? Регинага китек. Ерак барырга түгел инде монда. Монда базар, монда тагын бер базар. Безгә яшьләр өчен киемнәр шунда дип сатыла дип Әйттеләр инде. Әйдәгез тикшереп карыйбыз. Арча шундый зур, миңа шушы эш миңа шушы бик ошады. Менә шәһәргә кергәндә шундый зур дип, современный дип күренә. Менә миңа ошый. Дуслар, без яшьләр өчен беренче кибетне таптык. Регина дигән кибетне. Әйдәгез әле шунда. Регина исәнмесез. Безнең өчен күрсәтегез әле, пожалуйста, яшьләрнең иң яраткан позицияләрен, иң яраткан модельләрен. Нәрсә алалар? Ну, сейчас самый актуальный, конечно, на осень

Матур.
Хәзер безнең подписчиклар сезнең турында тоже белә инде хәзер, да? Спасибо, приходите. Минем бер клиентым сораган иде кая шундый кепка алырга. Менә Арчада. Ярар. Кәләпүшләр. Матур итеп тегелгән кәләпүшләр. Миңа менә кәләпүш почему-то килешми. Түбәтәй. Түбәтәй дөрес. Кәләпүш мишәрчә буламы? Менә. Түбәтәй менә. Отвлекаться итмик әле, әйдәгез яшьләр өчен карыйбыз. Менә беренчедән караганда, менә шушы отделда менә дүрт рубашка, менә болар 1, 2, 3, 4. Болар яшьләр өчен супер актуаль. Аннары, әлбәттә инде, монда кәчтүмнәр отделы бар. Ул булырга мөмкин, чөнки хәзер мәктәп, хәзер туйлар как раз бара. Шулар э, болар өчен шусы да әйбәт. Миңа җитми төсләр. Тез читми, тез. Менә монда бер футболка бар. Ну, аның турында мин әйтмим, тезләр. Тезләр дигәндә, алар турында әйтмим, чөнки бусы барыбер ядерный шундый тез була инде. Ә менә болар спокойный оттенклар була. Ниндидер миңа җитми фантазия Менә әйтеп тә бетерә алмыйм инде. Кем офиста эшли, шулар, шулар өчен монда киемнәр бар. О, ансысы 100%. Ая киемнәр даже бар. Дуслар, киңәшләр буенча без Эльма кибетенә килдек. Хәзер кызларга көзге образларны җыеп карыйбыз. Булып чыгамы, булып чыкмыймы, үзегез карарсыз. Киттек. Әйбәт булды әле. Көзге образ. Менә көзге дигәндә нинди төсләр сезгә э, исегезгә килә? Көрән, соры, шул төсләр белән эшләр идем мин. Тур юбка. Дуслар, сез әзерме? Безнең кызлар әзер. Бер, ике, өч! Та-да! Кызлар, кәефләр ничек? Яхшы.
Ничек үзегезне хис итәсең? Әйдә, Альбина, синнән башлыйбыз.
Татарча кирәкмеш тә. Әйе.
Ну, сәеррәк инде. Сәер.
Не, Бик сәер дип әйтер идем. нәрсә сез иң сәер образыңда? Юбка.
Юбка.
Бу супер тренд, бу сезонның тренды юбкасы. На минуточку. На минуточку. Но син үзең, э, әлбәттә, мин сине аңлыйм, чөнки сиңа ул яңадыр. Э, Юбкалар кияргә яратасыңмы син? Юк.
Шуның өчен тагын тисләре, тисләре буенча. Тисләре болай нормально булган. Гади.
Сумочка.
Сумочкаң ничек? Бик әйбәт, бик матур. Ошыймы? Әйе.
Ну, бере менә хәзер э, син примерочныйдан чыккач, аннары хәзер э, вакыт үткәч, хәзер син үзеңне кабул итәсеңме? Ну, хәзер әйе, хәзер өйләндем. Башта Баш чыккач ук, юк. Ага.
Юбка бик кыска, или ха уже все еләне. Ну, бабы кыска кебек. Супер, менә экспериментыбыз, экспериментыбызның шул инде результаты. Баштан сез үзегезне э, кабул итмисез, сезгә ул бигрәк сәер дип күренә. Аннар вакыт үткәч, сез үзегезгә ошый да башлыйсыз. Зәлинә, сиңа ничек? Образың ошыймы? Миңа ошады, иә. Ләкин бу рубашка гына Үземне сәер тоткан шикелле, но болай баштан аяк карасам бик әйбәт, бик матур. Ага, рәхмәт. Син шулай бүген кичкерен чыгар идеңме урамга? Көн позволяется, иә. Да?
Супер, супер. Дуслар, ну менә экспериментыбыз уңышлы булды бит инде, шулай, шулай бит инде. Үзегез ничек э, уйлыйсыз? Комментарийларда зинхар өчен языгыз, чөнки без аларны укыйбыз, ул безнең өчен бик э, мөһим. Дуслар, ну беренче нәтиҗәне әйткәндә, экспериментлар ясарга курыкмагыз. Чөнки менә хәзер сез үзегез күрдегез, баштан ук сезгә ул э, бик сәер дип күренер, ләкин аннары сез үзегезне бик каты яратасыз. Һәм иң мөһиме, көзгегә карарга онытмагыз. Һәр сайын көзгегә караганда, нинди мин матур, нинди мин чибәр, дип әйтергә үзегезгә онытмагыз. Менә миннән бүген сезгә советлар. Кызлар, сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең белән эшләргә бик күңелле иде. Сезгә дә ошады дип өметләнәм.
Безгә дә бик ошады. Үзегезгә рәхмәт. Үзебезне яңа яктан ачтык.